Heh, çaýymda boýçba bolup myhman geljek öýtýändirin. Özüňiz gowy bilýäňiz, türkmen halk arasynda Çaýynda boýçba bolsa myhman geljekmiş diýlen bir yrym bar. Käbir adamlar boýçynyň inçe ýogynlygyndan, geljek myhmanyň hor ýa-da semizligini, Uzyn we keltiligini bilip bolýamyş diýýäler. Ylmy we taryhy tarapdan seredenimizde diňe biz türkmenlerde däl bular ýaly ylym dünýäniň başga ýerlerinde hem barlygyny görýäs. Ylymda muňa teseografiýa diýilýär. Meselem, Angliýada çaýyň ýüzünde galkyp ýören uzyn çaý çöpüne stranger, Nätanyş adam myhman diýilýär. Eger şol çöp dikelse ýa-da käsäň gyrasyna ýelmeşse, olar hem ýakyn wagtda öýe nätanyş myhmanyň geljegine ynanýar ekenler. Hytaýda çaý medeniýeti müňlerçe ýyllyk taryha eýedir. Olar çaýyň demlenişine, ýapraklaryň we çöpleriň dikelip aşak çöküşine seredip, myhmanlara garaşmak, ýa-da şol günüň şowly boljagyny çaklamak ýaly yrymlar ulanýar ekenler. Eýsem bu yrymyň az zekäni hakykat bilen galtaşýan ýeri barmyka? Uzak ýoldan gelýän bir myhmanyň özünden kilometrlerçe uzaklykdaky çaýyň içindäki bir çöpe täsiri bolup biler diýilse muňa ynanmak mümkinmine? Ýa-da tersine diýeli, käsedäki jansyz özem çaýa ezilen çöpüň Boýçynyň niredendir bir gelýän myhmany duýup, suwuklykda galkyp, dikelip, eýlä-beýlä hereket edip ýörmegi bir bolup biljek zatmy nä? Bu ýagdaýa ylym näme diýýär? Mikroleptin, telepatiýa, biotoklar we adamyň biomeýdanynyň uzak aralykdan fiziki jisimlere, ýa-da suwuň molekulýar gurluşyna täsir etmegi baradaky teoriýalarymyz ýigriminji asyryň ahyrlarynda parapsihologiýada köp ara alnyp maslahatlaşyldy. Emma häzirki zaman akademiýa ylymlary bu ýagdaýa ýasama ylym hökmünde garaýar. Adamlaryň pikiri, hyýaly güýji uzak aralykdaky, içi boşda, Käsäniň, stakanyň içindäki çaýyň içindäki bir çöpe täsiri bolup bilmeýä. Ýöne bu tarapda, bu zady subut edýän kişileriň aýtýan zatlary hem bar. Olaram aýtmasak bolmaz-a, dogrudanmy? Käbir alymlaryň pikirine görä, adamlaryň töwereginde mydamlyk biomeýdan bolup, ol maýdaja mikroleptonlardan ybaratmyş. Mikroleptonlar uzak aralykdan hem beýleki adama täsir etmäge ukyplydyr. Çaýly käsäniň içindäki boýçynyň-da hereket edibermegi bu mikroleptonlaryň täsiri bolup biler diýlen bir çaklamany hem orta atýarlar. Parapsihologiýa ylmy häzirki döwürde telepatiýa hadysasy diýen fenomeni giňden we çuňňur öwrenmäge girişdi. Telepatiýady. Uzagaralykdan bir adamyň başga birine pikirini etdirip, oňa psiologiki täsir edip bilmegine aýdylýar. Käbir akademikleriň aýtmagyna görä, garşydaky kişiniň nerw öýjüklerinde özünden biygtyýar ýagdaýda pikir-hyýal döräp, şonuň belli bir ugry gönügip, uzak aralyklary geçip başga bir adama täsir etmegi bolup biljek zatmyş. Akademik Kogon, Betowyň täsir meýdanynda dörän hyýal tolkunlarynyň örän uzak tolkunlar diapazonynda, ýagny ýüzlerçe kilometr ýokarda akyp, adamlaryň telepatiki gatnaşygyny döretmek mümkinçiligini döredýär diýýär. Diýmek, uzak aralykdan başga biriniň pikir-hyýaly başga birine gönükdirilende, ol şoňa ýetip baryp, çaý başynda oturan kişiniň biomeýdanyna täsir edip we onuň özüne psihologiki täsir etmegi bolup biljek zatmyş. Adam bilen adamyň arasyndaky telepatiki gatnaşygyň bolup bilmegine ynanmak mümkin bolup biler, emma şol biotäsiriň, Çaýyň içindäki boýça täsir etmegine ylmy taýdan bir subutnama ýok. Ynanybam bolmaýar. Bu ýerde kellämiz garyşdy dogry dälmi? Mende-de şeýle boldy elbetde. Ýöne şu taýda şeýle bir sorag bar. Eýsem, çaýyň içindäki boýçy näme üçin dikelip aýlanyp, näme pyrlanmaç diýilýär şoňa? Şolar ýalak bir ýagdaýy döretýär. Hemme boýçynyň gurluşy bir meňzeş däldir. Onuň bir ujy suwy has çalt siňdirýär. Suw siňdiren ujy agram artýar we aşak çökýär. Gury galan we ýeňil bolan beýleki ujy bolsa suwuň ýüzüne galýar. Şeýlelikde, agyrylyk merkeziniň üýtgemegi netijesinde boýuty çom bolýar, ýagny dikelýär. Biz bolsa boýçynyň käsäniň içinde öz-özüne aýlanyp görmegine Myhman geljekmiş diýlen bir yrymy döretdik. Aslynda bu tarapdan seredenimizde gyzgyn Käsäniň içindäki çaý gyzgyn-a dogry dämi? Şonuň içindäki gyzgynlyk bir ýerde durmaýar. Mysal üçin, käsäniň içindäki çaýyň üst tarapy sowuk bolsa, aşagyndaky gyzgyn bolsa, şu aşagyndaky gyzgynlyk ýokaryk geçýär. Ýagny içerde bir aýlaw döreýär. Dogry dämi? Bu fiziki ýagdaýa bolsa konweksiýa ady berilýär eken. Käsäniň içindäki bolýan ýylylyk akymlary hem käsäniň içindäki boýçulary hereket etdirýär. Suwuň ýüzündäki molekulalaryň biri-birini dartmagy netijesinde hem ýuka perdeleýin gatlak emele gelýär. Şol gatlak boýçyny batyrman saklaýar. Birden üstki dartylma bozulanda ýa-da çöp doly suw içende, ol düýbüne çökýär we biz oňa Myhman ýetip gelýär! Diýlen bir düşünjäni döretdik. Araňyzda şuny diýjeklerem bardyr, Goýsan aman ýany seň bul aýtýanyň nä dogry, bul hakyky zat. Goýçy myhmanyň geljegini duýup bilýär diýip bilersiňiz. Muňa bolsa ylymda konfirmeýşn bias we ýönekeý statistika bilen baha berilýär. Türkmenlerde, ýagny bizde Goňşularymyz, dogan-garyndaşlarymyz, zatlarymyz bize ýygy-ýygydan köp gelýärler. Özüňiz gowy bilýäňiz. Şonuň üçin, çaýyň içindäki boý-çüýniň çom bolup, çom bolmadygyna garamazdan, myhmanyň gelmek ähtimallygy onsuzam-a uly. Eger käsedäki boýçy çom bolsa, dikelip hereket etmäge başlasa, onda biz myhmanyň geljekdigine ýörýäs. Ine, şo günüň içinde-de bir myhman gelse, Ä, ine bul yrym dogry eken diýlen bir Äh, düşünjä eýe bolýas. Ýöne boýçy çommalyp, dikelip, her hilek ýagdaýlara giren güni hem myhman gelmese, o boýça üns bermeýäs. Çünki, Bu biziň ynamymyzy kesgitlemeýär. Bu üçiniň çom bolmagy adamyň biomeýdany, telepatiýasy ýa-da gizlin biomeýdany bilen däl-de, fiziki kanunlar bilen baglanyşyklydyr. Ýöne munuň beýle bolmagy bu yryma bolan biziň garaýşymyzy üýtgetmezmika diýen. Bu däp, bu yrym türkmen halkynyň myhmana bolan sarpasynyň, mylakatlylygynyň we daş-töweregindäki unujyk zatdan hem gowulyk gözleýän ak göwünliliginiň owadan nyşanydyr. Hä, ýene şu taýda bir zat-da, o barada dogrymy aýtsam hiç ýerde maglumat tapyp bilmedim, ýöne üstüne köpük döreýär-ä çaýyň, şony alyp maňlaýymyza näme etýäs, şeýle çalýas, pul geljekmiş zat diýip. O barada siziň näme pikirleriňiz bar? We bu wideomda aýdan zatlarym hakynda siziň näme pikirleriňiz bar? Kommentariýada, teswirlerde ýazmagy unutmaň. Kanalyma agza bolmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy, wideolarym göwnüňizden ýaraýan bolsa laýk goýmagy özüňizden esirgemäň. Men Aman Hümmet. Indiki wideolarymda hem görüşýänçäk, hoş, sag boluň!